میڈیا انفلوئنسرز ہن۔ اے ٹاپک پہلے چاؤں مولانا فضل الرحمان دی جیڑھی وفاقی حکومت نال یا پیپلز پارٹی نال جیڑھی اج کل ہک ٹسر چلدی پی اے نال اوندے دی گالھ کروں یا پی ٹی آئی دا جیڑھا مدعا ہے معاملہ ہے سول نافرمانی دی جیڑھی تحریک اے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب آکھیا تے اج پی ٹی آئی دی کور کمیٹی دا اجلاس وی تھئے اوندے وچ وی ایہ مدعا ڈسکس تھئے تے ایہ ڳالھ سامݨے آئی اے کہ جی شاید ایہ جیڑھا سول نافرمانی دا جیڑھا اعلان ہا عمران خان صاحب دا ایہ بروقت کینی تے کوشش کریسی پی ٹی آئی دی لیڈرشپ کہ ایہ اعلان کم از کم واپس گھدا ونڄے۔ کیڑھا مدعا پہلے ڈسکس کریجے؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی توں شروع کر گھندے ہیں ایستا ایستا جیڑھے ملکی حالات و واقعات ہن او پی ٹی آئی اوندے نال غیر متعلق تھیندی ویندی ہے تساں اے ڈیکھو کہ جیڑھے ویلے اے کوئی فساد نئیں کریندے پئے ہوندے جیڑھے ویلے اے کوئی احتجاج نئیں کریندے پئے جیڑھے اے کوئی لڑائی جھگڑا نئیں کریندے پئے ہوندے جیڑھے ویلے اے کوئی کہیں پروٹیسٹ دی کال نئیں کوئی غیر سیاسی گال کریندے پئے ہوندن اوں ویلے اے انہیں دے معاملات سامنے آندن لیکن جیرھلے ملک دے وچ کوئی حقیقی ایشو کوں ڈسکس کرنڑاں ہوندے تاں اے پچھوں تے لگے ویندن ہن پچھے لوک کھڑے ہوندن لوک اپنڑے وی اویں پولیٹیکل پارٹیز اپنڑے اپنڑے پوائنٹ آف ویو دے نال سامنے آندن تے پی ٹی آئی ایں وقت بنیادی طور اتے اگر ڈٹھا ونجے نا او اپنڑے آپ کوں پاکستان دے حالات و واقعات کنے یکسر لوگیں دے مسائل خصوصی طور دے اتے لوکاں کوں جیڑھے مسائل درپیش ہن انہیں کنے اپنے آپ کوں یکسر پاسے تے کیتی کھڑی ہے جیڑھی حکومت جیڑھی جماعت اپنے صوبے دے وچ اپنے لوکاں دے مرن دے نال اتنا لا تعلق رہ گئی ہے تے یقینی طور دے پورے ملک وچ کیا تھیندا پئے لوکاں دے کیا مسئلے ہن کیا مسائل ہن انہیں کس قسم دے پریشانیاں دا سامنا کرنا پوندا پئے اوندے نال پی ٹی آئی کوئی غیرت نظر نئیں آندی پئی، ایں وقت پی ٹی آئی اپݨے تحفظ دی ہک جدوجہد اچ لڳی کھڑی اے، اپݨے بقاء اپݨے آپس اچ جیڑھے انھاں دے اختلافات ہن، اڄ علی امین گنڈا پور نے وی ایندے اتے گفتگو کیتی اے کہ جیڑھی انھیں بشریٰ بی بی نے سٹیٹمنٹ ݙتی ہئی تے میں تاں کلھی رہ ڳئی ہاں وی ٹھیک اے پہلے او پٹھان آدھی بڑے غیرت مند ہوندے ہن بڑے ایہے ہوندے ہن ٹھیک اے نا سی ولا آدھی میں کلھی رہ ڳئی ہاں وی سارے میکوں چھوڑ ڳئے ہن تے علی امین آکھیا میں تاں اوندے نال رہ گیاں آخری وقت تک ٹھیک ہے اے ہن مینوں نی پتہ کہ او کیا گالھ کرݨ چاہندی ہے کیا آکھݨ چاہندی ہے ٹھیک ہے نا جی ایویں پی ٹی آئی حالی وی اوں ہک ایسے پوائنٹ اتے اٹکی کھڑی ہے یا اوندے اتے اپݨا اپݨا نیریٹو بیلٹ کرݨ دی کوشش کریندی پئی ہے جیندے وچ انہیں کنے کوئی وݙے واضح ایویڈنسز کائنی جیڑھا مطلب ہے کہ

ٹول دے طور اتے استعمال کریندی پئی ہے کہ لوگیں کوساں مطلب ہے کہ غلط بیانی کر کے یا جھوٹ بول کے یا انہیں کو اے مار ڈتا گئے کہ ہمدردی دا کارڈ کھیڈ کے اپنی طرفوں متوجہ کر گھنوں لیکن ایں دفعہ حکومت اپنے بہوں سارے ہیندے نال بڑا کامیاب سٹریٹجیز اپنائن ٹھیک ہے نا لیکن ایں سب دے باوجود غزن پر صاحب جیڑیاں وی ہلاکتاں تھیں پی ٹی آئی اوندے جوڈیشل انویسٹیگیشن دا مطالبہ کریندی کھڑی ہے کہ اوندے جوڈیشل ایک کوئی انکوائری کمیٹی بنائی ونجے اوندے معاملے دا یا کیتے ونجے ہالی تک پی ٹی آئی اتنے ڈینھ گزرنڑ دے باوجود کوئی ٹھوس تے واضح ایویڈنسز دے نال اپنڑے کیس کوں اسٹیبلش کریندی ہوئی نظر نئیں آئی جیندی وجہ کنیں لوک اوکوں غیر سیریس گھندے پئن اوندی گالھ کوں ممکن ہے ہلاکتاں ہلاکتاں کو تو اساں پہلے ڈینھ کنیں آدے بیٹھے ہاساں کہ ہلاکتاں تھین لوگیں تے گولی چلی ہے ہن ہک نواں کچھ ایجھا گالھیں وی آوݨ لگ گئن کہ بھئی کجھ لوگ آکھنڑ لگ گئن کہ او فائرنگ جیڑھی ہئی او انہاں دے اپنڑے لوگیں نے شروع کیتی ٹھیک ہے نہ سئیں تے اے وی ہک نواں نیریٹو سامنڑے آ گئے کہ پی ٹی آئی الٹا اے لینے کے دینے نہ پڑھ ونجن نہ سئیں کہ فائرنگ دے واقعہ کیویں کتھوں کیڑھے طریقے نال شروع تھئے انٹرنل جیڑھے زخمی تھئے ہن

اگو آ ویندے مولانا فضل الرحمان ای وقت زیادہ ایکٹیو ہے پی ٹی آئی دے مقابلے وچ اوندے جڑے تحفظات ہن اوندے جڑے معاملات ہن او جڑے بل کو گھن کے اپنا ایو کریندا کھڑے او آدے تھے اساں دہشت گرد نہیں تھے پیدا کریندے تساں کریندے وے دہشت گرد اساں پیس فل لوگ ہن تے اساڈا اے مدرسیں دا رجسٹریشن جیڑھے ایہ ہے او نئیں تھی سک اوندے تے عملدرآمد اوں ایندے تے کوں لیجسلیشن دا حصہ نئیں بنڑایا باوجود ایندے کہ اسمبلی اوکوں پاس کر چکی ہے صدر اوندے تے سائن کرا گھن ایں حوالے نال انہاں دی پیپلز پارٹی دے نال جیڑھی ناراضگی دا اظہار ہے ٹھیک ہے نا سئیں ملاقاتاں وی او ایں وقت پیپلز پارٹی دے لوگیں نال کریندے کھڑن تے میکوں باہر گئے بنیادی طور تے تاں انہاں کوں چاہیدا ہے کہ حکومت دے اتے او ایندے حوالے نال کوئی گفتگو گفت و شنید کرن لیکن ڈیفینیٹلی جتھاں مدارس دی گالھ تھیسی اتھاں دہشت گردی دا ذکر آندے کیونکہ طالبان جیڑھے ہن او مدارس دے ہی لوگ ہن جیڑھے طالبان بنڑے ہن لہذا دہشت گردی مذہب دے ناں دے اتے طالبان دے ناں دے اتے مدارس دے ناں دے اتے اے سارے چیزاں ہک ٻئے دے نال جڑیاں ہویاں ہن ہی جڑے ہووݨ دی وجہ کنے دہشت گردی دا سب توں وݙا شکار اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی دی قیادت بݨدی آئی ہے ٹھیک ہے لہذا انہیں دے تحفظات انہیں دے معاملات انہیں دے چیزاں زیادہ کنسرن ہن۔ مولانا فضل الرحمان ممکن ہے انہیں کوں ایں گالھ دے اتے قائل کرݨ دا وعدہ ہووے سئیں۔ ایندے نال کرݨ نال ساݙے چیزاں زیادہ سٹریٹ بہتر تھی ویسن اور دہشت گردی دا احتمال گھٹ تھی ویسی یا مدارس دے انوالومنٹ دہشت گردی آلے معاملات دے وچ دا آلا جیڑا چیپٹر ہے او کلوز تھی ویسی۔ بہر کیف اے معاملہ مولانا فضل الرحمان دے جیڑی اگریسونیس جیڑی تہاکوں نظر آندی پئی ہے میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اتنا اگریسو ہے کائنا۔ تھی کہ بے شک او اپݨی یا کیتی کھڑے او حالی وی ہک امید دے اچ ہے یا نیگوسیشنز اچ ہے یا معاملات اچ ہے کجھ ݙینہہ بعد چیزاں کھلسن کہ حکومت کیا چاہندی پئی ہے پیپلز پارٹی کیا چاہندی پئی ہے مولانا فضل الرحمان کیا چاہندا پئے تے اوندے اتے ول ونڄ کے مزید چیزاں دا پتہ لڳسی حالی باہر کہیں مولانا فضل الرحمان دا مطالبہ ایہو کھڑے تھیا کہ او جیڑھا ڳیا ہویا ہے صدر مملکت کنے بل ایں حوالے نال اوندے اتے دستخط کر ڈتے ونجن۔ مولانا فضل الرحمان دے نال نال ایں وقت جیڑھا پاکستان دے وچ وڈا وڈا جیڑھا معاملہ ڈسکس تھیندا پئے او آزاد کشمیر دے لوگاں دا پروٹیسٹ ہے۔ او انہاں نے آزاد کشمیر دے صدر نے ہک آرڈیننس جاری کیتے او آرڈیننس جیڑا ہے غضنفر صاحب او ہے پروٹیسٹ دے احتجاج دے حوالے نال دیکھو پوری دنیا دے وچ احتجاج لوگوں دا بنیادی حقوق وچ مطلب ہے میں کنسیڈر کرنا کہ لوگوں دا حق ہے احتجاج کرن اے گال کیتی ویندی ہے کہیں بھی حکومتی فیصلے دے خلاف کہیں بھی عمل دے خلاف کہیں بھی ایسی نا انصافی دے خلاف کوئی بندہ بھی اپݨی آواز بلند کر سڳدے اکوں اکوں فریڈم آف ایکسپریشن دے ذریعے بیسک جیڑھے رائٹس ہن ہیومن رائٹس ہن انھیں وچ شامل کیتا ڳئے تے جیڑھے تہاکوں فریڈم آف ایکسپریشن دی اجازت نہ ݙتی ویسی معاشرے گھٹن دا شکار تھیسن ظلم و ناانصافی ودھ ویسی تے اوندا امپیکٹ اوور آل سوسائٹی دے اتے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن دے اتے برا پوندے تے آزاد کشمیر دے لوک ایں گالھ اتے احتجاج کریندے پئن کہ انہاں نے نواں ہک آرڈیننس جاری کیتے جیندے تحت انہاں کوں ہک درخواست ڈپٹی کمشنر کوں ڈیونڑی پوسی تے ڈپٹی کمشنر ہک ہفتے دے اندر اندر اوں درخواست دا فیصلہ کر کے انہاں کوں ڈسیسی کہ انہاں دی درخواست قبول کیتی گئی ہے یا کائنی قبول کیتی گئی۔ اگر قبول کیتی گئی ہے تے احتجاج کرنڑ دی اجازت کتھاں ہے اوں جاہ دے اتے ہیں جتھاں انہاں نے اپلائی کیتے یا کہ بی جاہ دے اتے ہیں ٹھیک ہے نا سی ایں وقت دوجا یہ ہے کہ اگر وہ ڈپٹی کمشنر احتجاج کوں ریجیکٹ کر دیں دے کہ بھی تساں احتجاج نیوے کر سکتے درخواست کوں تے وال ایک اپیل کمشنر کنے کیتی بن سکتی ہے کمشنر کوئی کچھ ڈین دیتے ہیں اتنے ڈین دے کمشنر اپنا فیصلہ سنا دے سی اپیل دے اگینسٹ بنیادی طور دے اتے احتجاج دے خلاف ریاست دا اے آرڈیننس اس واسطے کشمیریاں دے مطابق سامنڑے آئے کیونکہ کشمیری اپنڑی رائٹس دی ہک پیس فل پروٹیسٹ دی ہک موومنٹ چلائی کھڑن جیندے نتیجے وچ انہاں کوں انہاں دا پہلے انہاں پہلے وی انہاں نے احتجاج کیتا ہا جیندے نتیجے وچ انہاں کوں بجلی دے جیڑھے بل جیڑھے ہن انہاں دے ٹیرف انہاں تے انہاں دی قیمت گھٹا ڈتی ہئی ٹیرف دے وچ کمی کیتی ڳئی ہئی۔ انہاں دا مطالبہ اے ہا کہ ساݙے اتے اے ٹیرف نئیں لڳدے، ساݙے اتے ساکوں تاں الٹا رائلٹی ملݨی چاہیدی ہے کہ جیڑھے اساں بجلی پیدا کریندے ہاں اوں دے ساکوں رائلٹی ݙتی ونڄے۔ تے اوں ویلے وی مظاہرے تھئے ہن، ایہا تھئے ہے۔ اڄ وی پاکستان کنے جیڑھے کشمیر دے وچ انٹری پوائنٹس جتنے وی ہن انہاں نے او سارے بند کیتے ہوئے ہن بطور۔ کجھ لوگاں کوں گرفتار کیتا ڳیا او ہݨ سݨݨ وچ آندا پئے کہ او گرفتاری آلا سلسلہ انہاں دے رہائی آلا سلسلہ ولا شروع تھی ڳئے کہ انہاں کوں چھڑیندے پئن ایندے خلاف سپریم کورٹ جیڑھی ہے آزاد کشمیر دی جیڑھی کورٹ ہئی اوندے وچ وی ایکوں چیلنج کیتا ڳیا ہا لیکن کورٹ نے اوکوں غیر قانونی قرار ݙتا لیکن حکومت سٹل بضد ہئی کیونکہ او جیڑھی حکومت انہیں کوں بجلی دے بلیں دے مد دے وچ جیڑھی سبسڈی ڈے دی شکل وچ پیسے ڈیندی پئی ہے حکومت آدھی ہے کہ اساں ایہ ڈویلپمنٹ پراجیکٹس دے اتے استعمال کرنے انہیں اخراجات اتے ایں سبسڈی دی وجہ کنے حکومت بے بہوں سارے جیڑھے حکومت معاملات ہیں انہیں کچھ

انہاں پی ٹی آئی نے ایں پروٹیسٹ کوں کیش کراوݨ دی کوشش کیتی لیکن کشمیریاں نے انہاں کوں نیڑے نہ لگݨ ݙتا ہا ٹھیک ہے نا سائیں تے انہاں نے ہک اپݨا ایکشن کمیٹی بݨائی ہوئی اوں کمیشٹی نے اپݨے ٻہوں لوکیں دے اپݨے اوندے وچ مطالبات رکھے ہوئے ہیں جنہیں وچوں سر فہرست یا بجلی دے حوالے دے نال انہاں دی او کنٹینوٹی چاہندے پئن کہ ایندے وچ جیڑھا انہاں کوں ریلیف ݙتا ڳیا اے کوئی انہاں دے اتے احسان نئیں بلکہ اے انہاں دا حق اے اور کچھ ایندے وچ نئیں ݙیساں ݙوجھی انہاں نے ڳالھ کیتی اے کہ جیڑھا گندم اے کݨک اے جیویں گلگت بلتستان کوں سبسڈائز ریٹ دے اتے ڈتی ویندی ہے اونویں ساکوں وی سبسڈائز ڈتی ونجے۔ ٻیا او آہدن کہ آزاد کشمیر دے وچ ہک انٹرنیشنل لیول دا ہک ایئرپورٹ بݨایا ونجے تاکہ آزاد کشمیر دے لوکاں کوں اسلام آباد یا لاہور ونڄ کے نہ آوݨا بلکہ او ڈائریکٹ آزاد کشمیر دے وچ طیارے لاون او انٹرنیشنل اور او لائن آف کنٹرول دے اتے جیڑھی ہر وقت دی کنفلکٹ اے، لڑائی اے، جھگڑا اے اوکوں وی پچھے جیڑھا اے نا ٻہوں سارا فرق پائے ویسی چیزیں کوں جو فرق پائے ویسی۔ اچھا ایندے علاوہ او آہدن کہ جیڑھے سٹوڈنٹس یونینز دے اتے پابندیاں ہن ان دے اتے اوندا وی خاتمہ کیتا ونڄے۔ سو انہاں دے ملٹیپل مطالبات ہن اور اوندے واسطے پوری کشمیری قوم کٹھی اے۔ اور اے تہاکوں ڈساں کہ جیڑھے ویلے کل یا پرسوں انہاں نے اپنڑاں احتجاج شروع کیتے تے اوں کنے پہلے انہاں نے چوی گھنٹے اپنڑیں کشمیریاں کوں ڈتے کہ بھئی تساں اپنڑاں راشن کٹھا کر گھنو اپنڑے ٹھیک ہے کھاونڑ پیونڑ دی چیزاں کٹھیاں کر گھنو کیونکہ اساں ولا مارکیٹس بند کرنڑ ویندے پئے اساں ہک لمبے پروٹیسٹ تے ویندے پئے ٹھیک ہے۔ سو انہاں نے ہک منظم طریقے دے نال او سارے کٹھے ہن اور انہاں نے جیڑھی کمیٹی بنڑائی ہوئی اوکوں کوئی وی کہیں کوں وی کہیں سیاسی مقصد واسطے استعمال نئیں کرݨ ݙیندا پئے او کہیں سیاسی جماعت کوں پی ٹی آئی جیڑھے طریقے نال کوشش کیتی ہے اوکوں نئیں کریندے پئے حکومت پہلے پہل تاں ایہا کریندی رہ گی ہے لیکن لوگیں دے احتجاج کوں مد نظر رکھیندے ہوئیں اڄ جیڑھا ہے جیڑھا آزاد کشمیر دے صدر ہن بیرسٹر سلطان سلطان محمود چوہدری ہا۔ چوہدری نے وزیراعظم کوں خط لکھیا کہ بھئی تساں جیڑھا ہے اے آرڈیننس واپس گھنو۔ ٹھیک ہے نا۔ تے گرفتار لوگیں کوں وی ایں حوالے نال جنہاں دے پروٹیسٹ کریندے پئے ہن او

کہ اگر تہاݙی نیک نیتی دے نال اپݨے حقوق دی خاطر تساں اپݨے حقوق دی خاطر ہک پیس فل پروٹیسٹ کریسو تاں تہاکوں اوندے ریزلٹ مل سڳدن۔ یقینی طور کشمیری وی سوٹے ݙنڈے چا کے تے حملہ آور تھی سڳدے ہن یا کر سڳدن انہاں نے ایں ساریں چیزیں کنیں جیڑھا پی ٹی آئی دا وتیرہ ہے اونکوں انہاں نے ایہو کیتے رد کیتے۔ نہیں کیتا وہ آدھن اے پراپرٹیاں وی ساڈیاں ہن اے چیزاں وی ساڈیاں ہن اے لوگ وی ساڈے ہن اساں کہیں کوں ونج کے ساڑوں کہیں دی پراپرٹی کوں نقصان پہنچاؤں یا ایو کروں ایندے حوالے نال او بڑے ویجیلنٹ ہن اور بڑے او کوں حساس ہن کہ بھئی واقعی اساں اے چیز کیونکہ اگر جو ہی وی خون خرابہ تھیندے تے تہاڈی تہاڈے تہاڈی ساری جیڑی ایفرٹ ہے تہاڈی ساری یا ہے او متنازع تھی ویندی ہے اور تساں پریشر اچ ہی آ ویندے وے پریشر جیڑھے ویلے تہاڈے اتے آندے پچھے تہاڈے اخلاقی جواز وی تہاڈا آہستہ آہستہ جیویں پی ٹی آئی اپنا اخلاقی جواز ختم کر گئی ہے ہاں ونجا چکی ہے ونجا ونجا چکی ہے سو اے جیڑی صورتحال ہے اے صورتحال ہے آزاد کشمیر دی نہیں اچھا آزاد کشمیر دی صورتحال تے پی ٹی آئی دی گالھ تساں کیتی ہے ہک سوشل میڈیا جڑے ایکٹیوسٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں حکومت جڑا ہے انہاں دے خلاف جویں کچھ ڈینھ پہلے ترے ڈینھ پہلے فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی دو ڈینھ پہلے انہاں دا اعلامیہ وی جاری تھیا انہاں وچ ہک ایویں سمجھو انہاں دی طرفوں ہک مطالبہ کیتا گیا ہا کہ سوشل میڈیا دے اتے اداریاں دے خلاف جڑی منظم مہم چلدی پئی اے، پروپیگنڈا تھیندا پئے، اوندے خلاف جیڑھا ہے کارروائی کیتی ونجے، قانون سازی کیتی ونجے تے جیڑھے قانون موجود ہن انہاں قانون دے اتے عملدرآمد کیتا ونجے انہاں قوانین تے۔ تے اج خبراں آئین، سارے دوست ہن، کلیگ ہن، انہاں نے زاہد گجکوری انہاں نے خبر ڈتی اے کہ جی نوے مقدمات درج تھی چکن سوشل میڈیا پروپیگنڈے دے اتے جیندے وچ یوٹیوبرز ہن، صحافی ہن، پارلیمنٹیرینز ہن، ہک سابق گورنر ہن غالبا گورنر پنجاب دا اشارہ ہا انہیں دا لطیف کھوسہ صاحب دا ٻئے سابق ڈپٹی سپیکر ہن قومی اسمبلی دے تے سابق وزیر اعلی ہن گلگت بلتستان دے تے کجھ معروف یوٹیوبرز جیڑھے ہن جنہاں دے جیڑھی جیڑھے پی ٹی آئی نال الائنڈ سمجھے ویندن بنیادی طور دے اتے انہاں دے ناں شامل ہن تے کجھ صحافیاں نے وی اج رات وی انہاں نے شکایت کیتی ہے کہ اسلام آباد دے ہک ڈو صحافی ہن کہ سارے گھراں دے وچ پولیس نے ریڈ کیتے تے پوچھ گچھ کیتی اساڈے اہل خانہ دے کولوں تے اساں کوشش کریندے رہ گئے ہیں کہ ساکوں ڈسیا ونجے اساڈے خلاف کوئی اگر مقدمہ ہے تاں او مقدمہ کیا ہے۔ کوئی اگر مقدمہ ہے تاں کوئی نوٹس ݙتا ونڄے، اگر کوئی نوٹس ہے تاں اوندی کاپی اساں کوں ݙیو، اساں قانونی طور تے خود پیش تھی ویسوں، ایہ جیڑھا طریقہ کار ہے کہ تساں فیملی کوں، خاندانیں کوں ونڄ کے تساں ہراس کرو، ایہ طریقہ ٹھیک کائنی، اگر میں سپوز جرنلسٹ دا ہک دا آکھݨ دا کمن میکݨ نہ ہوندا، میں آکھیا اگر میݙے اتے کوئی ہے۔ کوئی الزام کہ میں نے کوئی غلط بیانی کیتی ہے، کوئی مبالغہ آمیزی کیتی ہے یا میں کہیں قانون دی خلاف ورزی کیتی ہے تاں قانونی طور دے اتے میڈے اتے کوئی ایف آئی آر ہے تاں او سامنے گھن آؤ میں اوندا سامنا کریساں اگر اے نئیں تاں تساں اے گھریں دے وچ جیڑھے چھاپے مریندے پیو اے بلا جواز ہن اے چھاپے نئیں وجنے چاہیدے اے جیڑھے اج مقدمے تھئن اوندے چوں چونتریہہ مقدمے ڈسایا ویندا پئے اسلام آباد اچ تھئن ایویں یارھاں مقدمے لاہور اچ تھین، فیصل آباد اچ تھین، چار مقدمے ملتان اچ وی تھین، گوجرانوالہ اچ وی تھین مقدمے۔ ایہ جیڑھی مہم ہن شروع تھیندی پی اے تے نال خبر وچ ایہ وی ہا کہ آوݨ آلے چوی، اٹھتالیھ یا ٻہتر گھنٹے دے وچ اہم گرفتاریاں وی تھیسن۔ ایں خبر کوں تساں کیویں ݙیندے ٻیٹھے ہو؟ دیکھو سئیں غضنفر صاحب جیڑھی صحافت ہے ٹھیک ہے نا سئیں صحافت جݙݨ دا اے سوشل میڈیا اے ٹھیک ہے نا صحافت پہلے اپݨا کہیں نہ کہیں شکل دے وچ کہیں نہ کہیں حوالے دے وچ اپݨے کہیں نہ کہیں کوڈ آف ایتھکس اونویں ویسے وی لوک اخلاقی طور دے اتے آہدے ہن کہ نئیں یار صحافی کوں غیر جانبدار ہووݨا چاہیدا ہے یا انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھݨی چاہیدی ہے یا فرض کریندے غیر جانبدار کائے نی تاں رپورٹنگ جیڑھی ہے اوندی او تاں غیر جانبدار ہووݨی چاہیدی ہے۔ تساں کہیں وی نظریے کوں کہیں وی سیاسی پارٹی کوں سپورٹ کر سڳدے ہو تساں لاتعلق تاں رہ نی ویسڳدے تہاݙی کہیں نال وی وابستگی تھیندی ہے۔ لیکن جیڑھا ساڈے پاکستان دے وچ شاید ٻی دنیا دے وچ ایہ پہلو ایہ فیکٹر ہووے یا نہ ہووے پر ساڈے پاسوں جیڑھا فیکٹر ہے او اے ہے کہ اے جیڑھا سوشل میڈیا ہے اے انفارمیشن دے کے غلط انفارمیشن ݙیندے پئے وے صحیح انفارمیشن ݙیندے پئے وے ہک سورس وڈی مطلب ایک سورس آف انکم بن گئے کہ تو ایک خاص ایک خاص جماعت کو دے بارے جو دے حق وچ گفتگو کرن شروع کر دے سو تے تہاڈا تہاڈے ویورشپ ودھن لگ وے سی تہاڈے سبسکرائبرز دی تعداد وچ اضافہ تھیون لگ وے سی تہاڈی ایندے وچ سوشل میڈیا ویوز ودھ ویسن

ایویں او ہک بابا ہارون رشید ہے یا ہک او برگیڈیئر جنرل صاحب آپ آندے ہن سوشل می ایندے اتے پہلے چینل دے وچ ایندے دور دے وچ ایویں بہوں سارے ہے گنتی تساں ناں گنݨ شروع کر ݙیسو نا تے تہاکوں سارے سامݨے او سارے کردار سامݨے آندے ویسن جیڑھے اپݨے جنہاں دے بارے وچ انہاں دی پروفیشنل ہی کوں جیڑھی انہاں دی یا ہئی او چیلنج تھیوݨ لڳ ڳئی۔

کہ عمران خان دے نال گالھ کریسوں دے حق اچ گالھ کریسوں دے بارے جتنا جھوٹ بلیسوں کھڑے او جھوٹ ایسے ایسے یہ تھم نیلز بندن غزنفر صاحب بندہ حیران تھی ویندے ہو لکھیا کچھ پیا ہو اندر کوئی گال کریں دے بیٹھے ہوں اور اے صرف عام یوٹیوبر نہیں کریں دا بیٹھا ہوں وڈے وڈے صحافی سے وڈے وڈے نا جڑے ہیں ایون ود جڑے وڈے وڈے جڑے مین سٹریم چینل ہیں انہیں دے تھمبنیل وی بعض اوقات ایویں ہوندن کہ عجیب کہ جیڑھی حقیقت توں کوساں دور۔ اچھا ہن ایندے وچ کیا چیز مسنگ تھئی ہے ایندے وچ پروفیشنلزم مسنگ تھی گیا جیڑھے لے تساں پروفیشنلزم کنے آؤٹ تھے وے تساں کہیں وی ادارے کو تنقید دا نشانہ بناؤ کہیں ایکٹ کوں تنقید دا نشانہ بݨاوو، کہیں عمل کوں تنقید دا نشانہ بݨاوو لیکن او تنقید تہاݙے پروفیشنل یس ہر مشکل ہے پاکستان دے وچ صحافت کرݨ یس اتھاں ٻہوں سارے چیلنجز ہن اتھاں ٻہوں سارے معاملات ہن لیکن غضنفر صاحب یو اے ای ہے سعودی عرب ہے ٹھیک ہے نا جتھاں جتھاں اساں اے مثالاں تاں ڈیندے ہیں کہ سر قلم کر ڈیندے ہیں ہتھ قلم کر ڈیندے ہیں جیڑھے اے مثالاں نا اوے اوے اے مثالاں ڈیندے ہیں کہ سائیں واہ سی واہ کیا ہے اتھاں قانون ہے ٹھیک ہے نا اتھاں زبان نہیں کھول سکدے اتھاں محمد بن عثمان دے خلاف گال نہیں کر سکدے اتھاں اے اوں سسٹم کو کرٹیسائز نہیں کر سکدے ٹھیک ہے نا اتھاں کوئی انھاں کوں کہیں قسم دے انھاں نے انھیں کوں کیا جیڑھے اتھوں گئے بیٹھن یا کتھاؤ گئے بیٹھن او اپنے شہریاں کوں وی ایں شے دی اجازت نئیں ڈیندے کہ تساں ایں قسم دا جیڑھا سوشل میڈیا دا جیڑھا اے ٹیکنالوجی دے ایڈوانسمنٹ دے نتیجے دے وچ سوشل میڈیا جیڑھا بے قابو تھیا ہے اور اوندا اوورال امپیکٹ پوری دنیا دے اتے آیا گزن پرتا ہے اور پوری دنیا ایکو ایک چیلنج دے طور دے تے ڈیٹی پئی ہے اور اون چیلنج کوں او پچھے لوگیں دے بیسک بنیادی حقوق فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف پروٹیسٹ فریڈم آف انفارمیشن انہیں سارے دباون دے ہی دے وچ استعمال کریں دی ہے ٹھیک ہے نا اڈو وی فرسٹیشن ہے اڈو وی فرسٹیشن دا مظاہرہ کیتا لینا پہ اگر

انہاں دی روزی روٹی تک ساہ گھنڑ تک انہاں نے مشکل کر ڈتے۔ مالکان اور حکومت نے مل کر اوندہ نتیجہ ایہو تھے کہ ایجھاں گند انہاں دے گچی اچ فٹ تھی گئے ایجھاں بلائیں انہاں دی گچی اچ فٹ تھی گئے ٹھیک ہے نا سائیں ہن وی غضنفر صاحب جنہیں لو اساں جڑے جڑے پروفیشنل انہیں کوئی کر کے ایہو کریندن، صحافی ہن، کہیں ادارے نال وابستہ ہن اور حکومت انہاں کنے انہاں دی ورکنگ کنے بکھلاہٹ دا شکار تھیندی ہے نا غضنفر صاحب تے او ݙو چار ݙینھ دی ڳالھ ہوندی ہے پچھوں او گھٹنے ٹیکݨ لڳدن یعنی کہ تساں اے مطیع اللہ جان دی گرفتاری کوں ݙیکھ گھنو نا کہ مطیع اللہ جان تے جیڑھا پاپولر جیڑھا نیریٹو ہے کوں اداپٹ کرݨ دے باوجود کہ مطیع اللہ جان نے اور اسد طور ساڈا دوست ہے مطیع اللہ جان وی ساڈا دوست ہے انہاں نے پاپولر نیریٹو کوں اڈاپٹ کیتے ٹھیک ہے نا اے جڑے لے نون لیگ دی حکومت آئی ہے یا پی ٹی آئی دی حکومت گئی ہے انہاں نے پولر نیریٹو کوں جیڑھے پاپولر نیریٹو کوں ارشاد بھٹی جیڑھے پاپولر نیریٹو کوں او کیا ناں ہیسی اور یا مقبول جان یا ایکس یا صابر شاکر یا او معید پیر زادہ ہیں بھائی انہاں نے ایون کہ حامد میر نے بھی پاپولر نیریٹو کوں جیڑھے حامد میر او بندہ ہے جیڑھا جے کوں کوئی فرق نہیں پوندا کہ او کیڑھے ادارے چ ہووے ادارے کوں فرق پوندے کہ یار حامد میر کیڑھے ادارے دے وچ ہے ٹھیک ہے او کوئی فرق نہ پوندا کہ او کیڑھی سیاسی جماعت دی حمایت کرے کیندی مخالفت کرے او کوئی نہ نال حامد میر دی اپنی ہک ویور شپ پائی حامد میر دا ہک اپنا ایو ہے او اتنا اپنے آپ کو ہن اون دی مجبوری بن گئی ہے کہ پاپولر نیریٹو کو گھن کے ٹرن ہے ٹھیک ہے او کوئی پتہ ہوندے کہ اے نیریٹو میں جڑا گھن کے ٹردا پیا اے میں ڈنڈی مرے نہ پیا ایں گالھ دا صابر شاکر کوں کوئی پتہ ہوندے جیڑھے ویلے اے جسٹس قاضی فیض عیسی دے ایشو دے اتے بہوں سارے معاملات دے وچ انہاں نے جو کیتے لیکن ایندا اے مطلب نی کہ اے پروفیشنل لوگ ہن اے والا جیڑھا ڈوجھا نیریٹو سمجھدن تے اپنی جیڑھی صحافتی اقدار ہوندن انہیں دا وی بھرم رکھیندن زبان دے استعمال دے وچ گفتگو دے وچ چیزیں کو یو کرن دے وچ لیکن غضنفر صاحب ایون انفارمیشن لیون وچ وی انفارمیشن میں اوہ آدھا بیٹھا نا انفارمیشن ڈیون اچ او اپنی زبان دا اپنی گفتگو دا اپنی یو کرن دا وی لحاظ رکھیندن اپنی پروفیشنل کوں یو کریندن ہن گزن پر صاحب جیڑے جیڑے جیڑے کنے مائک ہے جنے کنے یو ہے او ہر کہیں دے منہ دے اگوں کر کے کھڑ ویندن گزن پر صاحب میں کو ہے ویسے ڈیو ریسپیکٹ او آزاد سید دے کم کرن تے میں کو بڑا آبجیکشن ہے بھئی ہک بندہ آہدے یار میں تیڈے نال گالھ ہی نی میں کرنڑ چاہندا اور اگلے ڈینہہ اوں نے جیڑا اوں وکیل نال حرکت کیتی ہے نا غضنفر صاحب اگر اوں ویڈیو کوں ڈیکھو تاں میکوں بینگ صاحب تے شرم آندی پئی کہ یار اے کیا حرکت کریندا پیا ٹھیک ہے نا آزاد سید جیں وڈے صحافی کوں ہی کوں جے بنا ڈیندا یار تو سوال کیتی

جیڑھے ظاہر ہے بہوں سارے کہ کدھیں مطیع اللہ جان کوئی سر گھنسوں انہاں نال بھی گپ شپ کرے سوں دیکھو طور دوتے جیڑھے عوامی عہدے دوتے تعینات لوگ ہیں او جواب دے ہیں عوام کو انہاں وچ کوئی شک نہ ساڈا اے ان کو نے پوچھن یا کرن لیکن یار گفتگو کیا تھیندی پئی اے میٹر کریندی

انہاں کوئی حقیقت نہ ہووے اوندے وچ تساں حکومتی شخصیات کوں سیاست دانیں کوں زرداری صاحب تاں کھلدا ہا ایندے خلاف بیان نہ ہوئے بندہ ایک بندہ ویندا پیا تے اکو کوئی بال آ کے چاٹ ماری انہیں جے وچ ہاتھ ماریا تے انہیں کو ڈاہ روپے کٹ کے دے دیتے انہیں کہ یہ کتے کو چاٹ ماری ہے انہیں کہ خیر ہے کہیں والا ایجھے کوئی واج کے چاٹ مرے تھے جیڑا گردن کنے بٹھے تھے اے سیاست دانیں دے اتے ہلک تھے کھڑے ہیں، زرداری صاحب دے اتے ہلک تھے کھڑے ہیں، کھڑے ہیں۔ اے آدھے نے اساں کہیں دے اتے ونج کے جیڑی گال نواز شریف دے اتے ہلک تھے کھڑے ہیں۔ جیندے اتے ونج کے جیڑی گال کرے سو او نہیں برداشت کریں دے۔ ٹھیک ہے۔ انہیں کو انہیں اچھا ہونڈ تو سا جیڑا کو جیڑا نیریٹیو اپنائی کھڑے ہیں۔ اتے جھوٹ تے سچ یار کتھیں گم تھی گئے۔ سچ تاں صرف اوکوں آکھیا گئے۔ تساں صرف ہک پروپیگنڈا ٹول بݨ گئے وے نا جیڑھے تساں پروپیگنڈا ٹول بݨ سڳدن پر صاحب پچھے کہیں کوں میں مندے کڈھے ساں نا تاں یا تاں او مندے کڈھے سی جواب وچ یا او میڈے نال لڑݨ دے اتے آ ویسی ظاہر ہے یا منہ بھنے سی یا منہ بھنے سی لہذا اگر میں صحافی ہاں حکومت دا اتھاں ریاستی ادارے دا اتھاں اے فرض بݨدے

لیکن ہوں انہیں دے ل- یا انہیں دے اٹھن باون طور طریقے چیزاں اچھا ہن تہاڈا تہاکو تسا بکھے مردے پے ہوے ہوں تہاڈے گھر پیسہ آندا کہنا پیا ٹھیک ہے نا سی ہوں اچانک تہاکو ڈالریں دی برسات تھیون لگ گئی ہے او جا اے عمران علی عمران خان ہے او پاگل تے نہیں کٹینا بھی ہے ڈکینا بھی ہے ولا ولا کے میں دے وہ تو کروڑ روپے ہی شے کنے گزن پر صاحب کمیں دے اے نہیں کرے دا تو سارا بند تھی دے جا جا ٹھیک ہے نا سو اے دے نال جڑی انکم دا جڑا یہ جڑیا کھڑے او انہیں دی انکمپیٹنسی کو لکا وین دے او انہیں دے پروفیشنل ہی کوئی پچھو سٹوا دین دے او پچھے تو ساں

اساں اپنڑیں یونینز دیاں لسٹاں کڈھوا گھنڑاں۔ اساں کوڈ آف ایتھکس کیا ہے اوندا کڈھیں آپ اخلاقی طور دے اتے اوندے پابند تھئے؟ سیلف سیلف امپلیمنٹیشن کروں چا نا یار تاں وی اساں بچ ویندے ہاں۔ خود احتساب ہی ضروری ہے۔ سیلف امپلیمنٹیشن کروں چا کہ یار اساں پروفیشنلی ٹرنے۔

تے انہیں ساری صورتحال دے وچ غضنفر صاحب ہن ڈو این یکسر ہک گال نہیں کیتی ون سکدی نا یکسر اے گال وی نہیں کیتی ون سکدی کہ اسی فوج جیڑا کچھ کریں دی پئی ہے یا جیڑا حکومت کریں دی پئی ہے او ٹھیک ہے یا اے جیڑے اے کریں دے پین اے ٹھیک ہے لیکن غضنفر صاحب اگر تساں اپنی لمیٹیشنز کنے باہر ویسو

اے ڈیکھو ریاست تے لوگیں دے درمیان ہک کھینچا تانی چلدی رہی اور ہر جا تو چلدی ہے یہ جنوبی کوریا دے وچ جڑا کچھ تھے ٹھیک ہے تواڈے سامنے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پے گئے ٹھیک ہے نا جی۔ تے جڑے ویلے تواڈے

ہراساں کیتا ویندے لوگیں نال زیادتی کیتی ویندی ہے انہیں نال یو کیتا ویندے یس مطلب ہے کہ اوندے وچ کوئی ڈو چیز رہ کے نہیں لیکن تساں اپنے طرز عمل کو بھی دیکھو کہ تساں کیا کرے اور تساں کیویں اگوں تے ٹرن ہے اتنا تو کوئی بھی تھی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایہو ایں گالھ دی اجازت نئیں ڈیندا۔ کوئی ریاست وچ جو جیں کول طاقت ہوسی وزن پرسے، میکوں کوئی مندے کڈھیسی میں چپ کر کے لگا ویساں۔ ڈو چیزاں چاہیداں ہن مندے کڈھے سنڑݨ کوں برداشت کرݨ واسطے۔ یا تہاڈے کنے درک وڈا ہووے یا تساں کمزور ہوسو۔ جیہاں مندے سنڑ گھنسو۔ یا وڈے ہاں یا وڈا ہاں ہووے تہاڈا یا بہوں ہینے ہووو۔

چاہ رکھیندے کوئی انہاں دے اگے ایہا کریندے خوشامد کریندے سو او ایں چیز دے اتے زیادہ سیخ پا نئیں تھیندے اور ایں چیز دے کو او نظر انداز کر کے اگوں تے انلیس اینڈ انٹل کہ ڈوجھا فریق کوئی متشددانہ کاروائی دے اتے نہ اتر آوے کہ تساں انہاں دے رنگ سٹ ڈیوو تساں انہاں دی گاڑی دا رستہ روک گھنو تساں انہاں دے حملہ آور تھی ونجو ٹھیک ہے ول پچھے وہ کہیں نہ کہیں ہی دے وچ ویسی ادر وائز سب تو زیادہ جڑا ٹیمپرامنٹ ہے ایکو اختلاف رائے کو سننا دا وہ سیاست دا ہوتا ہے بیراکریسی اور فوج اے برداشت کریں

اگوں تے چلسی تے فالو وی کریسوں۔ سرائیکی وسیب دی خبر کیا ہے اتھوں دیاں خبراں کوئی اج دی جیڑھی اساں ڈسکس کرنی ہے اوہ تساں ڈسیسو۔ غضنفر صاحب سرائیکی وسیب وچ سب توں پہلے جیڑھی گالھ اے ہے اوہ اے ہے کہ جیڑھے گردے دے مریضیں دے وچ ایڈز، ایچ آئی وی ایڈز وائرس دی منتقلی جیڑھی تھئی اے اوندے حوالے نال ہک ٻی ڳالھ سامݨے آئی ہے اوندے حوالے نال ہک ڳالھ سامݨے آئی ہے کہ نشتر دے ویلھ لیبارٹری دے وچوں جیڑھے ٹیسٹ کروائے ڳئے ہن انھاں دے لواحقین دے یا انھاں دے پہینݨ دے قریبی لوکیں دے انھیں لوکیں دے جیڑھے اپݨی یا کرا ڳئے ہن یا کوئی ٻئے انھاں دے پتہ لڳے کہ او ٹیسٹ غلط ہن۔

جیڑھا ڈاکٹر مسعود الراج صاحب ہن انہاں دی شرمناک حرکت ݙیکھو کہ او او او ٹیمپرنگ کریندے رہ ڳئن ریکارڈ دے وچ بجائے شرمندہ تھیوݨ دے بجائے ایں ڳالھ دا احساس یار ساݙی غلطی کنے لوکیں دے نال کتنا وݙا نقصان تھیا ڳئے ہک نویں رپورٹ وی تھیں سرکولیٹ کریندی کھڑی ہے کہ پاکستان دے ڈاکٹر جیڑھے ہن او میڈیسنز دی پرسکرپشن او آکھدن کہ ہک وی میڈیسن اپنی دے اشتہار تہاکوں کہیں جاہ دے تے نظر نہ آوے۔ جتنیاں وی میڈیسن کمپنیاں ہن ݙیکھو ہک ٻئے دے کمپیٹیٹرز تاں ہن۔ بے شک۔ میڈیا کہیں سوشل میڈیا کہیں مین سٹریم میڈیا کہیں آؤٹ ڈور میڈیا کہیں ان ڈور میڈیا کتھاں ہی تساں کہیں میڈیسن دی تساں پروموشنل ایڈ ݙٹھی ہووے کساݙی او ڈاکٹرز اتے خرچ کریندن۔

وے تاں سائیڈ ایفیکٹس تاں ہوندے نے دوائیں دے اے گال تاں کہنی کہ انہاں دے سائیڈ ایفیکٹ کہیں سو جتنی بے حس ہے جڑی ڈاکٹرز کمیونٹی تھی چکی ہے گزن پر سے اے بہوں شرمناک تے افسوسناک کہ اج ڈاکٹر مسعود ہراج پہلے کنے بھی زیادہ ووٹ گھن کے کامیاب تھے اور وہ مطالبہ اے کریں لکھن کہ مطالبہ اے ہے کہ جنہیں لوگوں دی غفلت کنے تری لوگوں دے وچ

ویلھا مکدا پئے آخر دے اتے کوئی میسج پیغام ݙیوݨ چاہسو تاں ݙیو ول جے سنگت کنیں اجازت گھندیں۔ بس پیغام تاں اوہو کجھ ہے خان جی کہ اپݨی رائے دا اظہار ضرور کرن دوست اور اپݨے پروگرام دے اتے کمنٹس وی کرن رائے دا اظہار ہی کرن شیئر وی کرن ایہا گالھ ہے روز جئیں روز ایہا ڳالھ کریندے ہیں آخر دے اتے کہ تساں ساݙا پروگرام اگر فیس بک تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں ایکوں لائیک کرو چا شیئر کرو چا کمنٹ کرو چا کوئی اپݨی صلاح ہے تجویز ہے او ݙے سڳدے ہو اگر تساں ایکس تے یا ٹویٹر تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں اتھاں وی ری پوسٹ دا آپشن موجود ہے کمنٹ دا آپشن اتھاں وی ہے تساں ساکوں صلاح وی ݙے سڳدے ہو تے لائیک دا آپشن وی ہے یوٹیوب تے وی کمنٹ دا آپشن وی ہے لائیک دا آپشن وی ہے میکوں تے شکیل بلوچ کوں اج اجازت ڈیو کل ول حاضر تھیسوں ڈاہ وجے دے قریب ڈاہ وجے اساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اساں بیٹھک شروع کر ڈیوں تے کل تئیں میکوں تے شکیل بلوچ کوں اجازت ڈیو رب سونے دے حوالے۔